treat them ga botse go sana le before ke se ka di-change go jang ka re ba lena ke casted mm. ka re ga baola ga la se because nna ke nyetse ke nna jele ee mafa a sa thethomela then na i come with new words mm. ke thoma o bitsa batho mafetwa mm. nna ke thoma ipitsa mosadisadi ke nonsense my friends are still my friends we are still living the same life and le bone sa for basadi eh and uh, we were it born, does not make them re, less of basadi just because re be lo re re le basadi mm. when you when you get marriage mm. it's just another level of life kore mm. o tloga mo wa tlhatlogo ya mo in your own life ehe so ditšhomi tša ka e sa go ba tsona tšela a go change selo ke sa o sa- ke sa bolediša batho gabotse there's nothing special about me actually it's just that now i am a ke sa ema dikgoneng re ne ka mora ee wa bo yeah Eh, re kgatla stempe gabotse na mile mm. go tla no ba moment o e leng goreng i can't make it because

ee ebile a ka š- a ka tshwana go kgwetšeng ka re ke discussa dilo tse ke direlana monnela le batho ba bangwe ke taba tša ba babedi Mm. nkore bona le moruti o- o o itše re le ka babedi a re le nama e tee Mm, ee nna- re le two mm. ke taba tša rena re le two rena re gore itseng. go bose Mm, go ba go bose mm, taba jaaka mm. Mhm.
And ba bane go tsena tsena taba tša batho ba ba nyetšego ka bogare. O tseba Ae, ke- eo le yona e re tša boit will end in tears Mm. at least love would have visited me Tla ke tastile Eh, like batho ba tlogole go bitša batho mafetwa Mm, batho ba nyetše ka di-sixty years mm. but eh, like let, Ene kore let's o- just love each wa bona ga other o thoma ba bitše mafeto ne o tipiletša ba- dipati Ah, le ge ba tlilo go tlhalamo ke bona ba mathomo ba tlile go bitša marethens ke ba tlile go fediša nto le go ba fediša yone and ba tla ba se wrong ah, eh, because you must report you saw ba retaliate mm. rena go bona rena re thoma batho mm. ge batho ba retaliate re ba wrong ee eh. mo le le gore o morong ebile o ka se swane eh, gonyako bula right i had no mercy mm. ka nako ela ke kwa lerato letsefa ke mokana a gore pherere ke tomotse matlho Ke o nyaka gore ba go hleke ee jwang nna ke be ke sa ba hleke ke ra gona ene o o ba rutile gore re thekana mang bang ba re batho ba nyaka go nyadiwa ke ra gona ba bangwe ga ba letsome at all because it's not everyone a enjoyang Mm. Eh, hei gagolo ba galo ka tša mokokota ba re Ai, how- ba galo how bona was ba the- shwekiša seo. Ee, Ai. especially cause ile ba bakgetha

ke foroganyana um morwarre wa feta he he o feta naye a tswa a hlapa ke mokana Eh. wa boa wa hlapa Eh. you're not spending the time o- you are just seeing this person Yeah. Mm. nkana o tswile o boetse jwaleng ka mosadi ke sontaga moka jibane wa sepela Oh, e chaile. e chaile Yer. when are you spending time so gabotse ba lela se ba go celebrate dino e sare gabotse nyako gore ba no thoma ba nyala ka labuso so a re a re folo ratana re hlomphaneng mhm. tša gore jalo wene lenyalo le go fihletše mm. ke taba tša go lana monnela mm. fo iša sebjana ka peace ke nnyegolo iša go gana
ee tipsine ka ka this marriage life Wa yone, gago. ya Ya gago gago. o don't Mm. drag others Mm. e kore wa bona eng? And o se ka ba fisa Tipsy- small. tipsy ne ka selo without shaming others ba tla ba go botsa Go gore tshwana ring ya le- gago ke go bokae tshwana le- go Wa tshwana- šila. go tshwa- wa itse e tshwana le eng this thing Eh, a black man Eh. wa go nyala lekgowa mm. a ka sa tipsine ka that marriage without a besha out eh,

ebilane ke a kwata ke kgwetša motho wa ba hlakiša mm. you can post this i don't care mm. ke a ba rata le di-lesbian ka ke tlo go botša ka experience yaka nna am always having a friend ya gay mm. it's just these days a ke nayo gaufi but i'm always having that ba nkgatlha mm-hmm. okay it's fine le di-lesbian wa tsa lesbian e ntšwefišetšang go moemelelela a nkere gantšhi that is why ke re batho ba rata whatever you want to enjoy enjoy it without go kwera ba bangwe if o le monna wene wa straight enjoy go ba monna o tlogele go kwera di- di-lesbian hehe lena le re le re le re le re o- o di bone ka e ka rotseng le bona ka kamoreng Ka so ra- now le maikutlo a bona wa now will se- stand up

e santse gore le bona bale ba dikei ba re amogele gore le rena re straight Mm. ba se ka nyaka gore re tšhintšha Mm. ebile ba mpona ke ne ngwanaka ba se ka nyaka gore di khuruta ngwanaka ngwanaka o tlo te fanta le ena one day gore botse nna am like this e no ka se le bothata go sego gore motho a tla morute a mo tšhele moyoe Mm. ee mo tlogela a le so le nna a ke tsore a le so keng Mm.

di se ka ba di straight for di- big di- di tsebe gore le rena ba ba straight Eh. re straight kana mogokgo a re ke taote Mm. and then re ratane re phele gabotse re se ka ba ra kodutlana ka mantšu a kere ee a nna dikei di a ke a di rata nna ke rata di-bisexual Yo, ee, o no re- nna ke rata dikei

Ke- mara a ke tsebe personality tša bona le, le, le, le, le dimelo tša bona a ke Eh, bolele so ehe. wherever- Ha o le mo kgauswi, a ke- gore ba ee, jwang. ee, mara I- nna i love them so Mm. ba ba re ba re amogele le rena gore re straight Mm. Ya- wa nkwešiša Mm. ee ge ke le soko ba tsebe gore nna gadimo ba ka fore ba re perere Mm. ba kopana le nna ka dimpa ba se ka re o imile ana a ebe ba china Mhm. aa yabo eh, bona kere wa kwešiša mm. so ene le nna ke nyako go kgwetsa a ke nyako gore re dutse re tlhakane so mm. then monna mm. a tle mm. a ba botse ka mokgwa e le gore ke banna nke re le bona a sanka ba re ke bona basadi and ebile a se ka nyako tsaya le gore how do they have sex unless a nyako robala le bone is none of their business so a re for so long sa tsene le bana ka kamoreng sa nyako tsena

ebile ra sa hlakišane ra amogelana gore re emo- eo ka mokgo eo ka mokgo eo ka mokgo ke mokana bophelo bo tlo ba bo bobose a gona e e ntenago le go fetele e be ntennego ke gore Eh. motho ga a go fere o mo gana ka mokana a napa go roganlwe le wene a re he okay one two okay three okay, a ke re nna ke straight a ke re ke nae monna wa tla wa mfera ke a mogana a nthela re mara wa robalana of course but not with you a swere type
abo a ke gane nne a ke gane mara eh. e se bang le wene mm. ene la go tlhokora ga poletse o tlo tlhote explainmaybe eh, eh, wa tlhokega sometimes mm, a kere mm. ee wa mfereya ke monna gabotse shifa yes ke re ee nkana gore go a sa lengeng tišana dilo tse o- o- eh, every time le gala batho ba ba firago gana ba phela ba gore gore ee ke mosadi e leng gore a ka ba le monna mara ga ke nyake e ba wene Yeah. get that Mhm. Then so ke yone ba sa move.
ikwisisego ba roganao so move ehe yabo so la tsa lesbian e nngwe salariang Mm. a bizwa ka ra e motho wa ka nna o bona nna Mm. a ke nyake ya ba lehlakiša mara gore ke tle ke re kgwathane ka matswele Mm. it's not for me

ga ke ka mere ke re nna ga ke tlo tšhentšha gore ke nna mang ka baka la gore bane matomang hedile Mm. matomang hedile i will heal and then i will find joseph Mm. so eh, eh, i'm in for men yeah ee Mm. so mara O ne a se gore preference. wene Mm. jale ke tle ke go thirite gampe ke Mm. go botse ka mokgwa e leng gore ye aa aa, Mm, aa, aa, mm, i mm. can still live around you Mm. and o ne o santse o respecta o tsebo goreng Mm. um rosa o tlo tswelela o tlo tla le motho wa a male Mm. and then le nna ko tla ke tle le motho wa a female Mhm. ra fo phela ka ana mokgo ene ke se ka kgwetsa ebile re go fi- go ne le di-threats nka re ba re monna ga e mongwe o tla fira e mongwe a e le kei no if re tlwaelane o s- you must respect me Mhm. ene le le we- le nna ke respect eh, a ke re no tlo tla le monne mong Mm. se ka kgwetsa nka re bjale nna ke lebelela le monne elago a re tlhomphane bjale wa bone go ba Exactly. tlhakatlhakano Yeah. bofereng wa e bona Mm. so Se segolo ke respect tlhompho. e ra respectana Mm. this thing ya go fošana ka mae ya go bola re nyako go Eh, change batho ke- ka mokgo ba leng ka gona Mm. or wene o bona gore wene o mo dumile mara wa go botsa gore na ke nyako o duma ke bawe Mm. ngana o thoma gore he he mara ee le go se be le rrago le lekao le monna o le straight ke abetse mmane batho a o lae se mmago le tata go wena a ba ne nao ke abetse e le go le rrago le tsena kae ene wa tife ke rea di-squats ke ra gona ee ora o thweka o ka thweka o le monna thene o le ka a o straight o ka thweka

kgosi e le kei ke ra gona fa and a kenya ke kei ya gore yona e nagane gore o nyaka gore ena o nyaka go change banna ba ba straight mm. le yone a ke e nyake o santse ra mo embrace ra ba no ba mogela sexuality ya gore e feng gale ka nako you are very lost because bontsi gore wa mo emelele ga jikijiki ee enela wa ke be ke dula pretoria enela wa lesbian wa lesbian wa mosotho ngwana ka ra wa mogele mm. i just hate ge ba le roga ba go eh. tshwenya cause you are nice person o mm-hmm. re direla dijoku mm-hmm. wa sega mm-hmm. next thing wene o nyako fereana le nna o tlo mphang mm. ke ra gona a re na ke a rogana ka ba bana nna le wene re ka sa And wa kgonane botsiša, ande a ke re eh. we are being personal and Mhm, deep exactly there's Ke a nothing eo botsiša gore o tlo tlo- mpha a o tlo kgona go mfa selo Mm. go ne batho ba gago ba tlogo kgotsofatša ke seo ne o se offerago Exactly. and then mara ke santse go treata bjale as a human o sa- Obviously. o sa le motho wa ikwešiša gore Ga o jwang. kwešiše. A re Whatever- setelelane. whatever situation o leng ka magayana enjoy it wena yourself Mhm. o se ka nyaka Ao, go kgwetša o e a ke re ke sa botše mo ke re awa re ne di-type a re type ke goreng ka re e wena ge o sene di-type ba batho ba go tlhoka di-type ke re ke- ke- ke ba gore bale everyone so I'm like ge motho ena

o le grumpy o makala gore ga botse motho o dirang mo odima you are not going to enjoy it because uh-uh. mm, wena ke ra yone e type mm. o no o fo tokologa o no ka e ya tuba tse ya kwa o ya le yone a e fitlha kwa se fong e wela ka kwa o ya le yona eh. phefo a e ka tla o rotogela le yona go nna ke di bo di-comment kana postele motho mare e eh, o ra o reng gore type I'm like, eh, batho ba ne di preference ke ra gone. what, Eh, what do i prefer a ke re bangwe ba bona le ba re ba nyaka dinyash O mo ee kgahla a ke ga o ba se- nagana moo Ee. ge monna a re o nyaka nyash nna ke nayang kere Mm. nna ka tshwanelo o kwatela monna go nyaka basadi ba bakoto ba Mm. ba marago a makoto ke se ka raba cause gone o le mosenyano be le m-

ene e lego preference Ip- aga, Ee. ke- go fo- le le ba ba doro melomo ya mohuto a e nyake go etša melomo e makgowa ba bangwe ba e kwane le yone go fo tshwana le ge ba itša ba nyake basadi ba ba go hloka marago matswele nna a ka ee.
tshwanela go kwata Mm-mm. ae a Ee. se nna e ba motsomago Ah, ah. na mile Ee. le nna ke tlo bolela jaaka gore A o gomme nyake. nna a ke nyake ke tlogo mmona phogo e se ka ba ntho

wa kwešiša kere aga mm. ke mokana nna must enjoy my preference mm -hmm. ka saeteng yaka mm. ke mokana ke tlogele ba bangwe le bona ba reke ka o mokgaba ke monyana e le nna ke lekgoro ke tea ke phefo ne ba bangwe fo go mphirifera ke tea ke phefo kana mokgoke